aeto nitie iwinjo eh, eh. nitie dwol moro ma koro mama kiwinjo ko mama wuoyo kod dwol no chon kane thin to be kata sani pod otimore eh. iwinjo ka iwinjo ni mm, anana ng'a mofuni yawa mama wuo mama ma pache tin mjinga mane sikul ok oromo maber mm-hmm. pong be pong koro inya goya mm, atim atim nang'o mm, atim ni nang'o timo ni berni jatenda Yaani Yaani ngeni lwe. gino ne Iluongo ni lit. weye lwet nono. gino ne lit moingo kata kiboko Ah, ne minanichwado lit, kalo ne lit. Makoro Ipenjo ibi ywak. Kare lwera, ibi ywak nikech ikia ni to jogi pole bing'e ni kia goyo Ikia. Pok Nikech en nopuonj- kende, ng'ama idwa gone pole kende osegolore e pole no ni en koro onge. Ankora Kora na wigi anana yawa. nyasachi. Ana wegi Nyasaye. Tim gimi Tim kaka dero. idwaro noero. In e wuon dalani sani. Fuo. Ana anana. An ok nyal winja. Yawa, donge nyithindo moko to miyo jonyuolgi luor malich. Koro jo jo nyithindo moko go tipi mago nengo. To dwol cha kik lal, pimnago gi dwol cha. Mm. Dongero nyithindo moko to ero luoro jonyuol maber kabisa. To mago be joma Nyasaye konyo. Advice be donje gino. Anto ka konyo. Ato kanyal wuoyo kata. Ka wuoyo to goya. Ka wuoyo to goya. Mana ja klasa boro. Mabe pod wanga wanga makabi weyo dala. Kata. Mm. Ni nikech koro ni ni ong'isi ni mondo idhi idhi ne idhi idhi idhi idhi olne idhi olne gowi eh. idhi olne gowi ting'ise niya ni in gowi pok nuchulo moro pok nuchulo moro koro in miseti up eh, in miseti up tidhi dage ni ok idwa dhi koro idwa ni mondo wach kaka irach mm -hmm. eh? mm. in miracha racha ne yawa mok winji jonyuol mm. ah to akaje be issue ne inyalo kel nyaka kende iye hmm? to duonge Sani kori pong' ang'e ni nyaka ta kendo. Kori pong'. Cha tinga maduong' madhi nyaka e thum yawa. An donge na winjo mana ni ne un e thum. Tinga winjo ni ng'e nyaka rege. DJ luongo nyaka nyingi tanindo. Wada. Mon mon mon mon kuoda. nudhie ah lakini lakini kama nudhie ah, to mno mano be mana dala utu owada ma bende ni dware jite eh ibinyo taya wa to ah, jite kama ni dware jite yani e grubu kanyo mhm. no wacho ni bwana gik jileo bwana mm. masore moko a nini Ah, iluongo nang'o malo gungu mm. agungu ah, malo dwa bire tho nyicho se or ng'ato dhi onyisogi onyisogi ni simo to onge midwa go midwa konigi godo ni ni form yaje ng'ano noka mane ng'ama nigi ndiga to So en sungre bende to sungore nikech gi- sungane nyaka Tenen bende to yo. chiwo a very important meso- message. Iwinjo? Mm. Eh. Manyoso. En ogoga ball be gimomiyo onyalo wuotho e kuonde maboyo boyo go olawoga mapira en jagol eh koro gidhiga e e nini tournaments. friendlies Eh, ka gidhi e friendly to terogo wach chakocha nomera thum biro. Mm, thum nitie kacha omera makata en mana spika ariyo koro riambo mana no mega wuon eh, omera ma kuong idwa twe ewi bao auja mm. malo mm. mama ma uduog wuoni gi dwol matin ya thum nie gweng mm. kawuono nyithindo maricho dwa dhi miel mm. thum kanye minege ji eh, thum kanye minege ji mm. teme ema ji ema nyithindo madhe eh, nyasore ema nyithindo madhe nyasore nyithindo kethore mm. donje tabia moko maricho richo ma mm. mibiri winjo ni sirikal sirikal to bade bold mm. chief na winjo no se olo iwinjo kiduogo miyo win for meso kaso chako kelo olo youths kaso okelo dual cha ato dong kata ka wuoyo ta chata ran eh ato kodi da pim tan mijinga leo ka chuo kuinja mijinga tiwinjo nano ya tim kaka idwaro kamane kaka no pang ni bro chanda Kaso ne sami ne ni ling' loti winjo kiwuoyo koro mane kama ochende ah! duol mane giya. Donge kiling' tiwacho ni yawa mi jinga makata ka wuoyo to ji ok dwoke ya di winjo. Afuwo kora wuoyo kenda. Afuwo kora wuoyo to kidwa mani dwoko. Mm, to donge ang'eyo mm. yawa. Mm. Sipong' inyalo mm, dwoka. Dwoka kaka idwaro. Mm. Kare idwaro nang'o yawa.